en dwond onagi. Ma en dwond onagi. chuny onagi tv chuny onagi tv adundo jaluo waporo wach kaka oganda watwak kaka joot achiel en mbaka mar jodongo mbaka kod deye mbaka mar ojende rowere kod nyithindo wanono weche mag siasa dongruok kaluo weche mag ohala somo arita kue, pur, e kind mamoko.
Wayudore e mbui kaka Facebook, TikTok, YouTube kod X at, at Chuny Onagi TV Adundo Jaluo.
Ma en duond Onagi.

mana kamano nyakorom ga jwang' kamoro amora mintiere ka thuolo makende mar wake chenro mar duond onagi ma bende wakelo ni kacha chuny nagi tv kama okwongo wagwero kamano maduong' anya ne obong'o nyaka laga nyasach polo gi piny momiwa thuolo machalo koda kamandi mondo machakwa rom kendo watwagi e wechego motenore kaachiel koda siasa. Ka okinyi ma kawuono koro mga jwang' ma en tarik apar gang'wen dwe mar abiriyo ga gana ariyo kod piero kod auchiel ma en chieng' tich ariyo wan kande kaachiel koda eh, iluongo ni Mikai Beatrice Odhiambo ma bende ochung' ne kacha e komno mar Woman Rep ma Kisumu County 2027. Eh, Odhiangonwa kacha ni to gie sani osewuotho kata wuodhe chalo nade koro mga jwang' kaachiel kod geno mare maneno ni okelo kacha lokruok e sektano mar uo mar Ramnikonomoga Jongo dhi soka cha kaachiel kod bende dongruok achiel ariyo adek ma bende ker osebedo ka chwalo ne e, e, piny owacho chutho to e gwenge gogo mag Nyanza Nyakoromoga Jongo ma kamoro amora mantiere kete mano chunya gi tiwe dundo jaluo kama tayo chenro en an Steve James aka Nyakwa Nyaronyi wan orno ote magi Facebook page moga chunya gi TV TikTok chunya gi TV uh, kati subscribe in the YouTube channel maro ma chuny onagi TV wachako twag ne yono machalo koda kama ndie Luongo ni Mikai Abito Nyogam. Ndalo mang'eny. Ndalo mang'eny Steve.
Mm. Mm. Wawinjo mana nego piny kone gi koni to kibie studio.
studio ora chope. Wawinjo mana ka piny weri. Mm. Mm. Giwacho nang'o ko kanyo? Eh, giwacho na bito kete. Ikete tesre. Ah, wan e ng'wech. Mm. Ah. Sani ang'e ni bende ji keto kacha iluongo ni uh, uh, polls eh? mm -hmm. Aneno ka poll dhi kodi nade sani kowach ni koro yiero kiny itimo kiny mm. mm. Ng'eni in, in mifwambo tikeyo mm. Koro rip kinyi sani uh, apani ka kiny oluong yiero tinyalo dhi kama aching'e no kanya ng'eyo anene ka pod en gi chir
in ming'e ni kwambo tikeyo mm. eh, erokamano ko kamano ma kamera mari yedo mondo imus na eh, jokanyanam ka wachako chenro ni kendo ino ma sani amoso jokanyanam jokanyanam noyawre Amor kabisa ni wadwa go mbaka okinyi ma kawuono chuny onagi TV ka. Keep it tuned, chuny onagi. Mm -hmm. Erokamano maduong' ahinya. Wambe kapok wachako chenro ni wachako ga gi ngero. Mm -hmm. Ngero ma kawuono jodongo nobede te yien mogo mbaka kacha ni ong'er nogombo ip mabor. Mm. Isewinjo ngerono? E, mano to podi, mano e koka awinjo sani.
Eh? Ing'e ong'er? Eh. Ong'er nigi iwe.
Matin.
Eh, mabor.
Eh, ok ahinya. Mm, kwacho ah. ni ong'er nogombo ip mabor to mm. noyudo. Mm.
kaka awinje mm. apa ni ada pime gi kisumu county mm -hmm. uh, gi sani kama wantiere ni anya wacho ni wan kaka oganda luo not kisumu county kende wan kaka oganda luo wan e ei serikal Mhm. ei sirikal william samoi ruto niendi en gima wasegombo kinde mathoth mondo wambe wa- wabed ei sirikal to e koro sani endi wan ei sirikal donge debed maber mondo gima wasebedo ka wagombo kinde mathothni koro e, e, wan e iye kendo wayudo wang'e kamano mm.
ero kamano uh, ah, dagombo no miwa chaka chaka gi gino mabende otimore kandi jumapil kacha nono ka bende koko kata mana lweny gi wechego mabende notenore kaachiel kod uh, siasa da mm. mane uh, moluor gavana masia james orengo kaachiel kod uh, uh, kaachiel kod uh, kachiel kod uh, ma orengo gi Linda Mwananchi kachiel kod uh, Sifuna mm -hmm. nobiro lemo Kisumu ka mm -hmm. to noyudo ka bende kanisa cha nobedo attacked mm -hmm. ma bende walalo kacha ngima yeah. kachiel kod uh, pikni mokalo auchiel bende nowang' kacha mm -hmm. uh, magi otimore Kisumu county ma bende idwa telo ne kaka woman rep ma yeah. nyalo wacho ni to ang'o makelo ma to ere kaka ma bende inyalo geng' Uh, mondi adwa nagone familia mowito wuodgi mos kabisa nyasaye oket chunye kamokwe onge gima rach ni nyithiwa wito ngimagi ne josiasa mm -hmm. sama koro wasewito wuodwa en lit kabisa nikech kijana ni oa dalawa mwalo koche chande oa nyalenda Ok en gima ber. To tungni mosebedo ka Jumapil ok en gima wadwaro kaka jo Kisumu. Kisumu kae sani endi waywa investors mang'eny kabisa ma nigi interest Kisumu County ka. To ka gik machal kama timore miyo stability mar county dok piny mm -hmm. kendo confidence mar investor bedok piny koro de ber ka tulo mwadwa keto makelo shida mang'eny Kisumu kaeni kaka jotelo wang'e kaka wanyalo sort out problem ni so that wabed gi stability e county wani ma e chuny Nyanza to ka tulo ni ka to bwogo kaunti machielo goeko be molworowa. To gima adwa nawachi, ok ang'e ni ka idwa ni wago mbakani bang'e, wawuoye wach mar yudhe. Nikech uh, Rach kabisa ka sani wakawo blame waketo ne ng'ato okaw blame ni national government onego bed ni timo ma okaw blame ni ng'ani onego bed ni timo ma ojende ma jowa luongo ni guns gi gi nyithiwa kendo wang'egi to guns An ok ahero tiyo gi wach mar guns no, ang' naluonge ni rowere nikech gin nyithiwa ma Kisumu County ka ok gia oko. Uh, population mar rowere mantiere sani ok en gima kok ochako bedo concern Steve. Mm. Ma gima nochak wuo e ndalo mane wayudo independence 1960 kuchocho ma be nwakia kata ni pod idhi nyuolwa. To sirikal osebiro mang'eny to dhi, to gima iyudo ni gitimo ni rowere onge. Mondo wang'e kaka wanyalo create solution ne population mar rowere ma medore ni. In the next 20 years, population mar youths pod dhi medore Steve. Kendo dhi bedo maduong' molo kaka entiere sani. To kok waketo plan ni wadwa ni yudhewagi kama e kaka wakonygi mondo giyud tije, mondo gibed engaged, to tich dhi bedo matek. County, national government timo patne. County government bonego bed ni timo patne. Kwang'iyo weche moluwre gi yudhegi eki kaka gitimo tijegi, kata kijana moneg cha oriemboga pikipiki. Matieni en gi tije. motimo gande to motimre noendo en masira mabok wadwa nochak onwore kendo aluora mar Kisumu County kata Nyanza mzima ni nyithiwa tho ne josiasa. To wan kaka jo county, ere gima watimo mondo wane ni wakonyo rowere mondo gibed engaged, giyud tije giwe bedo idle. National government osetemo Erokel affordable housing. Mondi ko rowere turi. Nyota program be ee ni ka. Omi rowere pesni mondo ne kaka chako godo ohala. To county government wa ma Kisumu kani. To kare tim ang'o mondo ne ni konyo rowere. Mbaka ni tut akia named ameda wuoyo kwadhi mbele. Ah, gino ma bende anyalo penji ka idwa medo gino kanyo ido ka bende mane wabedo kaachiel kod rali mar Linda Mwananchi mane gikwongo biro Kisumu ka mm. bende neno kaka ojende nowuok oko ma bende ne girakore gi pengni gang'o ma bende en gino ma bende ineno ka adieri jogi ne gi silaha yeah. ma ji duto te neno mm. ma wanyalo wacho ni kech uh, thothne gi blem sirikal mm. to bila bende nikacha monongo bed ni mrakore gi jonjore gi mm. nikech nyinge moko bende osebed kimulo mm. bende sirikal timo uh, tije kaka dwarore kose joge gin agina jogo ma bende gin e society ma kaka timongi uh, ah, jo ginene kwadok chien jolinda mwananchi ka nobiro to ne gitimo raligi ma gitieko gikgi ma gidok Motimre nyoro gi gavana ma Siaya to en masira. To gima awacho mbele cha ema dananwo. Ok wanya keto ni wadwa ni wa blame national government, nyaka gima onego bed ni wachako timo wan kaka jo county. Wan gi population maduong' mar yudhe Kisumu county ka Steve. To en concern Kenya mzima. A wacho ni national government osechako timo programs mang'iyo ni rowere obedo engaged, mamiyogi tije, kaachiel gi affordable housing, nyocha program eni ka, nyocha otiek migi pesa gi balance mane odong'. Waneno gima sirikal timo. To county government to timo ang'o? Ing'e ni chon eh, ne wan gi yudhe mane use streets ka. Ne gitimo ohandgi, gikawo gik moko mwalo ka mwindi to gibiro to giuso e street ka. County government nogologi e street. Kosegolgi e street onyisgi ni dhimigi kuma gitimo ang'o? Gitiye, giuse. Onge kuma omigi ni giuse. Shida maduong' machak aneno gi county government mar Kisumu because ang' nawach county nikech county en immediate solace mar joge. Onego bed ni ema miyowa solution mokwongo. Aneno nyoro kotim press gi, gi, gi governor marwa. En aena press mitimo kawuono, kiny itimo, but we need solution. We cannot sit and say ni national government onego bed ni timo ma timo ma to wan kaka jo county gima watimo onge. Manyiso ni county ema felo joge. County mo ema okuongo felo mm. joge kabisa. Kisedaro ji e street mane timo wand gi e street. Mm. To kumi tero gi e onge. Iwe gi kanyo. Jidabal mo lose tijgi ma gitimo. Kidaro ji kumoro, adwa na wuoye koro e, e management mar city. Mm -hmm. Kidaro jo ohala kumoro Steve, ma rowere be time ohandgi, tidarogi. Giwuok ni eri dwa timo development in a certain area, ero giwuok. Kaeto bang'e wachak wayudo ni in michak ikawo container magi iketo kanyo, ichak ichaj gi gichul rent ti idarogi ni dwa loso kanyo. So gima timre sani en ni jodak ma Kisumu onge confidence E city leadership marwa emomiyo ineno ka tulo nitie tungni nitie county government onego bed ni ng'iyonwa weche mek security kapok wadhi e national government to security chakore gi street lights marwa sani endi waneno ka ero itemo los street light marwa kalure gi koko mane wakili joshua nyamuri ogoyo motero county government e court. Koro waneno ka techni liel. Ang'o momiyo warito to jopiny jo Kisumu county to chulo tax? Warito mana ni mondo ng'ato owuogi otergi e court e koka gitimo services monego bed ni gitimo ne jopiny. Ka wadwa timo press conference pile ka pile, pile ka pile, ni wach mar insecurity and then we blame the national government to national government to timo patne to wan kaka jo Kisumu County patwa monego bed ni watimo onge ka wuoyo kata e weche mek sports. Waneno kaka jatendwa Rais William Ruto omako weche mek sports kendo timo osapot gi motegno kabisa. Nyoro e en gi uh, Migori uh, Football Club omiyo gi bas kachacha omiyo gi support moro matin. Kisumu County kae kwang'iyo e, e igeronwa stadium Moi stadium national government gero but ok wanyal bet ni wan kaka jo Kisumu county what we can count ni watimo nikech sports ni bing'e ni en gima accommodate rowere omiyo rowere dich to gima wanyalo kwano ni watimo as a county en chung' kwawacho niya national government gero stadium ni mane gima county government kwano notimo e department mar sport gi pesni te mikelo mek devolution mondo okony rowere en wach malit kabisa steve to mae gima we have to speak about iyudo ka kisumu starlets koso kata bas kendo gisemis matches mang'eny ok ginyal dhi nikech gionge bas kaka ginyalo chopo mondo gidhi tug gi opponent margi onge To wan gi ministry mar sport e county. Gima konyo godo jopiny mondo one ni rowere otiegi, weche mek sports wating'o malo onge. Sani activities mek sports odok piny. Nyocha kae koka waneno ka uh, uh, uh, MP ma ma Kisumu Central odhi okwayo rais bas. Rais William Ruto echo osenyiewo ne jo, jo, jo, jo Kisumu Starlets bas ma be duweni endi gikone e, idhi gemnegi basno endo kae kendo gidhi host matches to uh, uh, ministry mar sport wa ma Kisumu county ka to gima timonwa malich mwada neno Onge. City government, uh, city management be kineno be gore gi jopiny. Jopiny ose lose confidence e igi nikech interest gi ema giketo mbele to interest mar japiny otimo ang'o? Onge. So kwadwa bet ni wadwa blame national government notimo achiel ariyo adek to wan kaka jo county gima wadwa timo mondo wakony rowerewa gi to onge. Then onge solution mwamanyo. Ka, ka tieko wachnani be mm. Wach mar uh, luongo yudhewa gi eki nyinge miluongo gi godo ni. Ing'e ni chon niluongo gi ni yudhe. Sani ero en guns. In the next 10 years idhi migi nying machielo. Koro ok en guns kendo. Uh, Jorabuon ka ne nigi Mungiki. Sani ero sani Mungiki cha iluongo nang'o? Guns. Gimbe in the next 10 years ochako wil nying no en nying machielo. Jogi eki onge ng'ama own Steve. Rowere gi eki be nie gigi nekech gimanyo tich. To kwanyalo unganisha teko ma national government keto to wambe kaka jo county waneno achiel ariyo adek mwatimo somo siasa oganda uh, mang'eny uh, sani chako bedo gi luoro ni eh, dipo ka wabedo kaachiel kod tulo kata mana wechego mag mag koko midhi kel kaachiel kod